Kwete ikasiyanwa kana chiya chataisiyanwa asi chacho chasara. kuzvitambira pachenyu hanzi chemai nevana venyu ko gaviro nderei iyo iripo iri mhenyu kuchinakurira nayabva pachiuno chemuroyi ari unyepera watika dzenyundu kureva nyoka mhenyu Pavhesi rekutanga ndati kuteerera ndomushonga apa voice redu ranga rakarerekera mugomba riri deep takudisaifa kuitira vaya vatambobhaiza because vakangojaidzwa vazukuru we vazukuru vemjecha mabasa enyu ekudhiraivha mapijini pakati usiku muchatikonzera hondo I'm from a place where we speak strict languages. 16 languages are official to the government. They left us out. King Arnosasa Pachijecha. But it doesn't matter because ghetto is the zone of adventure and the brainchild of lingua slang nemasasi pamabridge pama pamabridge patsakata kumakombi nemabhazi nekubhora remabhuza kuarowa ndearuza Buda uda kuda kundinzwa hezvo wachuza kundigumbura matumbu ewudza dzedu taundura mujuru jamajuru ingori games andipizura gwabva rangu rarwana rine wemza ndachipinzira chisikana chekubhaira nemapembu When I'm thinking about the war, trying to make a dollar 15 cents, but it makes more.

Game renyu bejo ndikandire toke ndigogeja but kugeja chimbuzi ndeni pane chinogeja malita emvura chinonzi mita emvura mukatipa wabhadhara chinhu ichocho kanzuru inodhura azoonai mashura apamadha mausika ndiwe topic of discussion inozochinja wakusvika madha ndokura wabvunza muna ten yakachinjika kana two mafive zvawo mwana kuchenja isikuwanika wo asi ndikatenga inowanika Filma, zepnexe forati, nepa ten dollars unoona chiita

vazukuru vekujeita mabasa enyu ekudriva pigeon pakati peusiku pigeon airemember ndichiri mupana cross pamakumbo mupigeon 504 ndichigara pamakumbo zvichinzi uyu abhadharo iye half ticket zvichinzi number 7 webhora because of mariketi ari mateya mwana uyu apa airehwa ndini maviri rangu achinzi magete bhora kuchiri nemabhini emadrama akachekwa aita ngoro akanaya Mateza chinzi anogara mumba panze chitamba nemota dzemawaya kana zvidhina zvekusunda zvichinzi bhazi mabhazi echipinda kugeta mazupko kombi iri mini bhasi yakazotanga daidzwa nzi kombi after bw kombi 2.5 yakureplesa maet ayakudzoka kuti nhasi ngarepo dzakawira pakapinda chudo lako ini chinzi pangolini trapa nachinyeperana kuti goridhe

Jongwe risati rapisa ndokupatira munzeve nebanga asi Jesu akazirivhesa. Manje miromo yevakuru iri stage haizvambuki, mashoko avo makukutu ari tagenda mhiduki, furo hakuri preferable pane kuti vakutuke boss masasa plus akakura kuna dare. Haumuki.
Ndeto dzemashoko sezvibhakera but unlike zvibhakera shoko harivhikiki.
Ukabatiswa chokwadi zvinoramba chikurwadza kwete kurwadza kunopera sepembama chibhakera nekiki.

Idzi nhaurirano dzemugetso dzemashoko sezvibhakera but unlike zvibhakera shoko haribikiki. Ukabatiswa chokwadi zvinoramba chikurwadza kwete kurwadza kunopera sekwembama chibhakera nekiki. Kuseka kwepafacebook LOL kiki unoanadmita vega kuti varwara vari ivo vari siki. Hoo ndosaka kavari kurutsa kamavhesa nemamorals ari wiki tikataura dzekuvaka hunhu havachawaniki.

Misodzi dikitsa foshoro nemavhu, mbabvu dzakavhunika nemisana yakazvigwa, mimba dzakaputika nevana mukati medzimba dzakaputidwa nekuti dzakapakatwa maoko, matemo, mapanga, mavanga, maronda, arangwa, arohwa, abatwa, apondwa, makuva, muchinjikwa, makupa neropa nekurova kwehana zuva nezuva, kudenha, tsiva netsiva yekutsividza kutsiva kweyadenha, ngozi, mazano ekuripiswa nenjodzi, misodzi ichingweerera, ropa chierera. Rukuchiswedera dzinza chidedera Asi aribata kabhazuka tatuka baba paduka matuka vakagumbuka vakuru vakavhunduka Kuguka kwehunhu ndiko kako pakunga humuka kuukara kahukumi nebara mabhuku Mabhomba chibhomba madhorobha chibhenda matara chigarwa mabomba achicherwa Rakachinjaro zita but still a league of nations Premier League Premier, Premier League rehondo in competition for development and still claim these nations are united kunhandare dzakasiyana siyana kunana afu nana ira kune vatambi venhabvu vakasipira kupira nyika dzavo vachipondana nadzo vasina matyira kuende hakunzwira ari kuzvitaura iwo hakunzwiwa ari kuzviterera